Bolat. Üç. Aman.
Üç. Üç kere sokaýyn men. Sikir ýama oýnaga atýaja. Kim sen? Mi? Men mi? Sen. Aç biraz ne? Gran degen. Aýlamak şöri. Diňli wi marka men altı dine pir. Andre men. Andreyde.
Gaýgysyz. Andrey gaýgysyz. Men Wandan Şerlin.
Men kimdigiňi aýtsana. Ene aýdýan ene iň soň gerek indi tanasaň. Men wara Bidiondan Maksat.
Bäh şeýlemi. Obadaşlaram Maro diýýär ol ýöne meniň hakyky adym Maksat saňada Esti diýen bolmalylar räper gowy bolýaň diýip eşitdik mahym. Keltejik köli gowja götdüje emjekleje gowja zat diýdiler. Saçyň götüňe ýetip dur uzyn zat.
Seňmi? Ýo, seňem jeňwa mende ýo. Sikdir onda bar daşrakda. Gel şonda indi bir mülki aşa ýetip geleýin gije ýa-da. E, Mahym. Seň ejeň aňa ejeň aýdyp bereýin men.
Ejeň, Aman, aýlama şörik. Kaka, Adyny yza alyp bereýin men häzir, bar a. Ejeň, Amynam aýdypdyr ony ol. Seň ejeň ady Ogulhan Ostan Tylla Täç bolmaly, kakyň hem doganyň Isge Muhammetdurdy Salyhow diýen şoň a. Hüseýin. Seň adyňam bar a Kümewül. Maman, Maman seň doganyň. Menem Aşdurdy, Beglek Tamlyň ogly.
Bor onda, gowy bolupdyr, obaňa salam aýt, sag bol. Äý, men nemeden?

Ugradayyn düşündim mejnun ara men pulum kän o gaty. Metam meň ogla he obaň baýy Aşturkda inimlaý begilla pizde ýaşaýaso. Bolsa kelmede ugrat. Wiý.
Aý mahym. Sen kündi bolansoň pul bilen oba seň telefonyňa how.

Gyz. How, mahym sen gowy muşum näde ene ne lemjeň otny wi özüň otny diýjek boldum men. Aýulyň ýyllara bor ne dedin sen. Aýulyň ýyllar. Gyz. How, aý neme jan mahym. Düýn toýda bardyň gerek. Menmi?
Hawa.
Eee düýn bar-a toýda men ynanmardyň o iki sany stol aýyrdymy göni ýok aýtdym o. Ýöne men seni tanaýan-a, näme meni allap otyrsyň? Men kimin bakyp, erkek bolsaň bil indi, sen bolmasa erkegem däl ekeniň. Toba.
Men kim? Sen Ezraýyl. Diňle onda Ezraýylyň bildiň teleşkede kim aýdym aýtdy bilýäňmi?

Balga düzelip,
bir arzuw etdiler, bir şoňa soň ow neme edeýin diýip bolmana.
Üzüň.
Diňle mahym. Diňlämok seni. Sen ýalyp bir tuh ýok, bir dollar otyrman, näme üçin anaň ýok şu aýt. Siktir bar, gelmesin ähleýin. Bala, asa. Atmanyň näme sogaýyn. Big big big edip agla sesiň çökgi. I i i etmem ah ah edip aglasam bolmazmy. Hany ana şeý gygyrsam bol bol agnyňa bak.
Bitti. Boro bilmeräýen ol gel sen. Bor sen oturda otursaňam maňa ber. Bor eý.
Mahym.
Eý gä ejeň. Wiý Mahymjan. Name? Özüň işläp bilýäň bolsaň oturyň basyp ýöreý. Näme? Melle işläp bilýäňmi erkek taýda? Ýo.
Güne gö güne tutup bilýäňmi? Nämäni?
Ýeňsäň gö oturyp erkekde bir sagat durup bilýäň.
Çotga näme diýýäň? Ýeňsäň gö oturyp bir sagat durup bilseň elli müň manat berjek.
Götüňe sok. Ba, sygmasa-da seňkä sokaryn.
Sygmasa-da seňkä. Owal sokar, soň ýaňy götüňe sok diýäňmi? Waý, pituw. Aý, pituw. Goýýan at ýelep. Wiý, diňle näme diýdä saňa, sadaby tanaýaňmy obamyzdaky Mamanyly sadap? Hawa, tanaýan, waý. Şeý diýýä bir gezek diýýä, şoň bilen oýnaşyp gördük, gowam oýnaşanok diýýä, şeýlemi sen näme? Äsik-de diýýäň-ä şoňa. Sadap, saga güm bol diýýä, ana git diýýä, häzir gaty görýä senden.

Ýalňyşyram, ikinji podýezde otuz müň manat berip, zordan ýalbaryp etmedimmi? Onda-da gelmäkä turup gaýtdyň. Gerek Oraz aýdyn ýyrtaryn. Wee, maňa Oraz diýýäňmi, şol Oraz diýilýäne berýänsiň eken, soňky döwür Oraz diýip ýaman köp aýlaýaň ol. Tikärin jigerek. Tikäm bolan bolmyň obasy, eýwedem senem.

Ekin sen aýlan. Mürtük em ahym boýuň kelte götüň keltelaý. Ekin uzyn bar. Ehe aýdaýynmy?
Eşekli diýip eşitdirip gördüm de mahym aý seň agzyňdan da çykarsa boljak şony. Wi mahym sana goşgy daýy mahym kelte dili pelte gözi çaşy

Siktir nahwy. Ejeň awna. Wi diňle men garowumda na. Ay sen ejeň awna olsa maňa bildiren o indi. Garowumda gowy çäge bar şoň şanly indi çägäň üstünde pyrlanyşyp gowy bolar magym. Ba ejeň ogly eşdiňmi? Magym sen o dodajyňy mowken et eşegiň göti ýaly diýme seň ýaman o dodagyň bar gap barja meleje doganyň üsti ýüzüňe deriz bowşar ýaly aýda.
Näme diýjek bolýaň, hä? Men seni söýýän eje bolan mahym ere guşum men seni söýýän ugruňda köýýän sen bermeseň otaky diredýänä ber.
Bä, seňki gaty güýçli. A, gelen wagty Sen okmanam.
Şuny neme eden wagty bermeseň gündir ederin.
Galýamy? Galýa, e, özüm eşek. Getir kesip bereýin.
Şany bara, çüp diýä goýdum-da oňa çümüp galdy bilmändirim ýatypdyr.

Wai ejeem bolaň ýöne. Aýdyň aýdyp gala diýen goýmakaň şo toýda sen iki bilmän üç bilmän ýere aý şo emindim indi şo dam ýa şu gyzyňkydan oglan bilýäňä äpdäldä dam tutduk. Alo. Mahym alo.
Alo. Alo Mahym.
Men jelekdä bagyşla bolyn. Sen jelekdä şeýle ýöne sen mähirli gyz. Bu beräýjek ýalylar daşynda seredýäň onuň. Ýaman obdaraý özüňe çekijiligiň ýaman. Sen Esti, eý Esti diýip lakamyňa reper, Mahym reper bu nähili gowy lakamyňa janyguşym wah sen bir ýöne.
Kowduryp bolsada.
Mahym how.

Arzu gülli bir gyz bolmaly owaňda. Olam neme o. Lewa gitdi.
Ha.
Padýazyň şaňynda bolup örendir la. Alo kimdigiňi aýtsana. Padwala git. Eý men kimdigini sen gaty gowy tanaýaň guşum men seni gana söýýän guşjam. Gaty söýme.
Mahym.

Be. Be.
Men boşdugym nädip bilýäň? Janawşym, özüňe boş diýseň ýaman ýalňyşarsyň. Sen şeýle perizat. Toýda saňa aşyk boldum. Aý saňa ilki Mahym jan. Janawşym. Men saňa aşyk boldum janawşym.
Be oglan.
Guşum.
Gör. Toýlyny tanaýansyň onda sen. Toýly kim a?
Toýly kim? Kim ol? Adamdan ujsy bolýamy? Hawa.
Ho, uzyn öýli oglan. Hawa, edil özi. E, gören, awa gördüm ýöne gepleşip gep söz alyşyp gören oglanymda, ýöne toýly, toýly eşitdim. Beznimitni bolmaly ol oglanyň özem.

Alo. Oho, ow. Çatdym gürläňe. Hawa, sen gowja çatarsyň şu wagt. Bäri samsyk ýok, eşitdiň dä? Eý, samsyk dämi ýa sen doganyňyz kimi samsyk bolup ýetişem edip otyryň-a.
Ejeň bar seniň, göreýin. Magtym maňa ejeň diýseň-dä.